Dwi'n ddiolchgar iawn i'r siaradwyr am ymuno fy ni pnawn yma. Uh, Johan Matthews, Dr Johan Matthews a Rhodri Glyn yma i gynnal sesiwn ar addysg uwch ac yn edrych ar sefydliadau a defnydd o'r Gymraeg. Yn gyntaf felly, wrth ystyried cynllunio darpariaeth, um, mae'n werth nodi falle chydig frawddegau am hanes addysg uwch. Yn gryno iawn, y peth pwysig cyntaf ydy cychwyniad addysg uwch, sef bod y bobl yng Nghymru wedi rhoi o'i arian i hunan i gael yr hawl i addysg uwch, a wedyn wrth symud ymlaen dros gyfnod Yr awydd i ddylanwadu ar addysg uwch ac rhoi y Gymraeg a lleisio dros y Gymraeg o fewn y gyfundrefn, ac wrth i'r rhod gwleidyddol droi 2011 yn cyrraedd a Llywodraeth Cymru yn sefydlu y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. a dwi'n falch iawn o gael groesawu Doctor Ioan Mathews, sydd yn brif weithredwr y coleg hwnnw, um, i siarad efo ni heddiw am y ffordd mae'r coleg hwnnw'n mynd ati i gynllunio y cyfrwng dysgu, ddarpariaeth, yr adnoddau ac aneirif bethau eraill hefyd. Mae'r cyflwyniad Nid yn edrach yn ôl ar sut ddoethon ni yma, ond yn edrach ar sut maen nhw'n datblygu, yn cyd-weithio er mwyn cynyddu a cryfhau ddarpariaeth ar gyfer rheini sydd am fanteisio ar addysg uwch. Yym, tydi yym, Dafydd Trystan ddim yn gallu bod hefo ni, felly mi fu 'na ryw chydig o gyfle am gwestiynau nad oeddwn i wedi bwriadu gwneud hynny, ond mi fu 'na, fyddwch chi'n falch o wybod. gyfle i chi holi ambell gwestiwn, felly os fydd yna rhywbeth yn dod ar draws eich meddwl yn ystod y cyflwyniad, um, teimlwch yn rhydd i baratoi i ofyn. Felly'n gyntaf, Dr Ioan Mathews, diolch yn fawr. Wel, pnawn da, gyfeillion, diolch yn fawr, um, Gwenith. A, um, uh, mae yna uh, fanteision ac anfanteision mae'n debyg i fod yn cyflwyno uh, ar ôl cinio. Yym, y, y, y, y, yr anfantais ydy bod nifer o'r pethau o'ch chi'n mynd i ddweud eisioes wedi cael eu dweud yn llawer mwy effeithiol yn barod, ond y, y fantais efallai yw bod modd cymathu ychydig ar yr hyn sydd gan, ganddon ni uh, wrth law y prynhawn yma uh, i berthnasu i'r hyn dyn ni wedi glywed, nid yn unig bore yma, ond hefyd i ryw raddau neithiwr uh, yn, yn, yn y derbyniad. Um, dau beth mewn ffordd sy'n yn haro i fel rhyw fath o uh, sylw cychwynnol cyn mynd i sôn am, am, am y coleg ac addysg uwch yn benodol. Yn gyntaf, pwysigrwydd cynllunio um, a phwysigrwydd sicrhau bod yna gydnabyddiaeth strwythuredig mewn prosesau cynllunio i'r Gymraeg a, a, um, a, a, a hawliau pobl i ddefnyddio'r Gymraeg. Um, ond hefyd, ar ôl cyflwyniad cofiadwy Jeremy y bore yma, hyd yn oed os ydych chi yn cynllunio yn effeithiol iawn, da chi'n dal i, a mae'r gair yma nawr wedi gafael yna heddi, ffrithiant. Um, mae, mae gennych chi, hyd yn oed os ydych chi'n cynllunio yn hynod effeithiol, mae yna heriau o hyd i droi'r cynllunio yna i fewn i ganlyniadau pendant ac yn sicr nid yn y tymor byr y chi'n mynd i allu goresgyn y tensiynau yna sydd yn atal pobl efallai i ryw raddau rhag cymryd mantais o'r hyn sydd yn cael ei gynnig. Felly cynllunio, ond mae'r cynllunio yn mynd i gymryd amser i ddwyn ffrwyth. A dyna sydd y mor um, bositif i fi i feddwl am uh, strategaeth iaith newydd ydy ein bod ni o ddifri yn dechrau sôn am uh, gynllunio tymor hir. A mae nifer ohono ni'n ymwybodol iawn um, uh, y byddwn ni naillai yn reit hen neu ddim yma o gwbl erbyn cyrraedd y, y, y pwynt pan byddwn ni'n gweld a fydd yr hyn sy'n cael ei gychwyn nawr yn llwyddo uh, a'i, a'i peidio. Iawn, wel gyda hynny o ryw sylwadau cychwynnol, ga i ymddiheurio nad yw, nad yw Dafydd yn gallu ymuno yn ei prynhawn, ond mi fydda i yn gwneud ymgais i gyflwyno'r hyn y bydde fe wedi dweud, uh, ond gallai ddim addo, gallai ei wneud hynny yn ei ddull dihafal e. Uh, ac yn ail, um, mae'r hyn sydd gen i ddweud heddiw yn mynd i fod yn gyfarwydd iawn i rai ohonoch chi. uh, ond wedi ei, ei, ei gynllunio'n ben, benodol ar gyfer cyfeillion sy'n ymuno â ni uh, um, o, o, o rannau eraill o Ewrop a'r byd. Felly, yn, yn reit gyflym i ddechrau, um, a dwi ddim am fynd dros yr hanes, uh, achos dwi am dangos lle'r un ni mewn ffordd, ond yna ystyried ble dyn ni'n mynd, ble dyn ni'n mynd nesaf. Um, Wel, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dath ei fodolaeth bum mlynedd yn ôl, chwe mlynedd yn ôl bellach, byddai'n ni'n gallu cyfri 2011, um, yn dilyn cyfnod hir o ymgyrchu mewn gwirionedd, ond hefyd cynllunio strategol uh, yn y cefndir. Uh, coleg ffederal oedd y term poblogaidd oedd yn cael ei ddefnyddio ar un adeg pan oedd yna ddelfryd o weld coleg Cymraeg oedd i fewn i Brifysgol Cymru. Uh, gyda'r Brifysgol, y Brifysgol Ffederal yn, yn, yn, yn dod i ben i bob pwrpas, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol oedd yr enw a, a fabwysiadwyd. Ac yn wir, um, er un o'r rhesymau pam yr oedd yna ddadl gref dros sefydlu y coleg, Yym, a chynllun- a chyflwyno elfen gryfach o gynllunio yn y sector addysg uwch ac yn y prifysgolion, yw nad oedd y camau breision oedd wedi cael eu gweld yn yr ysgolion, yn y sector yy yym yy statudol, yy uwch cynradd ac uwchradd, doedd y camau hynny, y cynnydd hynny oedd wedi digwydd ers y 50au a'r 60au, doedd e ddim wedi adlewyrchu yy yn y prifysgolion. Doedd 'na ddim modd, mewn gwirionedd, Ym ddeng mlynedd yn ôl, y drin a thrafod ystod eang o feysydd drwy gyfrwng y Gymraeg, boed rheiny yn feysydd academaidd neu yn feysydd galwedigaethol, os y'ch chi'n gallu gwahaniaethu bellach rhwng rhwng y ddau. Mi oedd y darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion ar y cyfan wedi ei gyfyngu i feysydd dyniaethau a'r celfyddydau, ac yn aml iawn yn dibynnu hefyd ar ewyllys da darlithwyr oedd yn barod i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ychwanegol at ddyletswyddau eraill. Na i symud yn gyflym heibio y sleid ar lywodraethiant. Dwi'm yn credu bod chi eisiau clywed am lywodraethiant y prynawn yma. Ond y prif gyflawniadau yn gyflym. Dwi'n edrych yn ôl, ond dwi am... Mae hyn er mwyn rhyw grynhoi lle ry'n ni bellach. Lle ry'n ni wedi pum mlynedd, uh, chwe mlynedd o weithredu? Um, yn gyntaf, a fel sawl un, mae ma, ma angen sbectol arna i nawr, hyd yn oed i weld y, y sleidiau yma. Cynyddu nifer myfyrwyr. Rhaid nôl at hwn yn y man, uh, ond ni wedi bod yn canolbwyntio fel y prif um, flaenoriaeth ar gynyddu niferoedd myfyrwyr. Um, ond yn hefyd, yn ogystal â hynny, sicrhau bod y ddarpariaeth sydd ar gael i'r myfyrwyr hynny yn llawer ehangach nag yr oedd e cynt. Felly, ehangu'r niferoedd, ehangu'r ddarpariaeth, ond hefyd dyfnhau y ddarpariaeth. Felly, nid rhyw fodiwl neu ddau yn fan hyn neu fan draw, ond bod modd i brofiad myfyriwr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i fod, os nad yn gyflawn, i fod yn sylweddol. Yym, a hefyd, yym, fel yr oedd Iestyn yn cyfeirio, yym, gwrthweithio y duedd draddodiadol i ddweud cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg. Mae'r mwyafrif llethol o fyfyrwyr sy'n astudio mewn rhyw ffordd neu gilydd o dan nawdd y Coleg Cymraeg yn gwneud hynny trwy gyfrwng y ddwy iaith. cyfuniad o fodiwlau Cymraeg a Saesneg neu hyd yn oed, mewn rhai achosion, modiwlau dwyieithog. Yn fyr iawn, heb i ni fanylu'n ormodol, rhai o'r pethau sydd wedi digwydd, cynyddu capasiti addysgu, mae yna 115 o ddarlithwyr newydd wedi penodi ers 2011 mewn meysydd reit ar draws ystod y pynciau. Mae hwnna wedi cynyddu'r hyn sydd ar gael i fyfyrwyr yn sylweddol. Mae yna waith i'w wneud o hyd i ddarbwyllo myfyrwyr i gymryd mantais o'r hyn sydd bellach ar gael, ond mae fe yna nawr, a hwnna'n dod â ni nôl at y tensiynau sydd angen i, i goresgyn, i gynyddu, uh, gynyddu'r galw. Um, mae yna 600 o fyfyrwyr wedi derbyn ysgoloriaethau A mae'r ysgoloriaethau yma ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio o leiaf draean o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna hanner cant o fyfyrwyr ymchwil wedi cyflwyno traethodau PhD o dan nawdd y coleg, nifer o'r rheiny bellach hefyd wedi penodi'n ddarlithwyr. Drwy'r cynllun staffio yma, y mae yna yn y prifysgolion bellach genhedlaeth newydd o addysgwyr sy'n medru addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, a bydd rai ohonyn nhw'n dal yno gobeithio yn 2050. Um, Wedyn, y, y, y bartneriaeth um, gyda'r, gyda um, mae ddiw chi fi'n gofod edrych ar yn uh, ysbectol, ond um, y bartneriaeth gyda'r prifysgolion, jyst i esbonio'n fyr iawn iawn beth yw natur y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Coleg sydd yn fwy na phrifysgol ydy un slogan, dwi'n pawb yn hoffi hwnna, ond mae e yn adlewyrchu y cysyniad bod ni'n goleg sydd yn gweithredu'n genedlaethol, ond sydd hefyd wedi ei wreiddio yn y prifysgolion unigol. Felly mae yna gangen o'r coleg ym mhob sefydliad. Yym, ac yy mae'r coleg felly yn gweithredu yy fel, nid fel rhyw fath o yy fodel ffederal Prifysgol Cymru, ond ond yn sicr fel model o bartneriaeth gyda'r prifysgolion. A mae'r rolau gwahanol sydd gan y gwahanol brifysgolion yn amrywio, ond maen nhw i gyd mewn gwahanol ffyrdd yn cyfrannu at y strategaeth yym genedlaethol. Um, a wedyn yn fer iawn, rhai o'r gweithgareddau eraill y mae'r coleg yn ymwneud â nhw, um, datblygu adnoddau, mae yna dros gant o adnoddau uh, rhyngweithiol a, a amrywiol wedi datblygu uh, yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan llyfrgell y coleg. Da ni'n gweithio gydag ysgolion i farchnata a, a, a ehangu'r y neges am argaeledd darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac nid yn unig yn yr ysgolion cyfrwng Cymraeg traddodiadol. Mae'n dyn ni'n cynnig rhaglenni datblygu staff um, a mae'n dyn ni hefyd uh, wedi datblygu tystysgrif sgiliau, tystysgrif sgiliau iaith sydd yn um, cael ei chynnig i fyfyrwyr fel um, cymhwyster ychwanegol, mae'n gymhwyster wedi achredu, cymhwyster ychwanegol sydd yn dangos bod ganddyn nhw'r lefel benodol o sgiliau uh, i'w defnyddio mewn cyd-destun y gweithle. A ein cynllun ni, ein gobaith ni yw datblygu hwnna mewn yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd nesaf. Dyma, dyma rai o'r myfyrwyr cyntaf i dderbyn tystysgrif gan y Prif Weinidog yn y Steddfod rhai blynyddoedd yn ôl. Felly dyna rhai o'r pethau sydd wedi digwydd um, hyd at hyn. Na i symud ymlaen yn reit gyflym. Um, beth, beth nesaf? Beth yw'r amcanion, um, beth yw'r amcanion i'r dyfodol? Wel, y strategaeth academaidd newydd. Mae hon wedi cael ei uh, lansio yn gynharach eleni uh, yn, yn, mewn, cyfar, mewn uh, digwyddiad uh, yn y Senedd. Um, prif nodau y strategaeth yn amlwg yw, yw parhau i dynnu'r gwahanol elfennau i fewn, datblygu ysgoloriaethau, datblygu darpariaeth a'r um, uh, cefnogi, uh, cefnogi uh, staffio. Cyn i mi ddod ymlaen at hynny, jyst ychydig bach o'r heriau yn fyr iawn, a wna i fod yn gyflym iawn ar, ar, ar y rhain, yr heriau sydd yn wynebu uh, uh, uh, y strategaeth. Um, Mae'r niferoedd sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfyngedig, Felly hyn a hyn sy'n gynnoch chi, a mae rhaid cael cynifer a phosib o'r hynna i uh, astudio rhywfaint o'i cwrs uh, drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna niferoedd sylweddol o fyfyrwyr yn dewis astudio tu allan i Gymru am wahanol resymau. Sut ŷd ni'n gallu sicrhau bod rhai o'r rheinau'n dychwelyd maes o law? Patrymau ehangach dewisiadau myfyrwyr, mae rhain yn newid. Mae yna lawer mwy o bwysleis ar y gwyddore bellach yn yr ysgolion. Mae hwnna'n her arall. Mae prifysgolion, yn, er bod nhw'n gweithio mewn partneriaeth, yn cystadlu â'i gilydd. Mae polisïau Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ac yn wir, Llywodraeth Cymru yn gallu effeithio ar batrymau dewis myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Y galw am weithlu dwyieithog, na thestun y pwynt, dydy'r dydy ddadl gyda chyflogwyr ynglyn â phwysigrwydd sgiliau dwyieithog yn y gweithle, dyw honno heb i hennill yn llwyr eto. Mae'r niferoedd rhan amser yn disgyn a mae yna newidiadau mawr ar droed ym maes hyfforddi athrawon. Felly mae yna ma ma heriau. Ond wrth um, symud ymlaen, ar sail uh, y datblygiadau yma i gefnogi strategaeth um, uh, uh, Iaith Gymraeg newydd yn Llywodraeth Cymru, mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, fyswn i'n gobeithio, mewn sefyllfa i allu um, cyfrannu yn ystyrlon ac yn adeiladol. Ac i ddod yn ôl nawr at, at y cynllun academaidd newydd, mae'r cynllun hwn, gafodd ei lansio yn gynharach eleni fel o'n i'n dweud, mae'n seiliedig ar nifer o egwyddorion, cynllunio cyfannol ar lefel genedlaethol, beth yw'r meysydd sydd angen i datblygu trwy gyfrwng y Gymraeg, um, Ffocws clir ar y blaenoriaethau. Dwi'n mynd i sôn yn fer am un o'r meysydd blaenoriaeth, sef iechyd a gofal yn y man. Darparu grantiau pynciol i brifysgolion, a, a gobeithio, bydd hwnna'n rhywbeth fydd yn gallu cael ei wneud dros nifer o flynyddoedd er mwyn rhoi sicrwydd cynllunio cymharol i, i brifysgolion, a hefyd, yn yr oes sydd ohoni, sicrhau gwerth, gwerth am arian. Rhai yym sleidiau nawr yn fyr yym o ran rhoi ychydig o wybodaeth i chi am y cefndir. Dyma yym yy y sefyllfa o ran y niferoedd myfyrwyr sydd yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd. Yym a fel y gwelwch chi, y ma' 'na gynnydd. Um, a dweud y gwir, um, o'r rheini sydd yn mynd i brifysgol yng Nghymru ac sydd yn medru astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, does yna ddim llawer yn rhagor i'w targedu mewn ambell fan. Prifysgol Bangor, er enghraifft, wedi bod yn hynod llwyddiannus yn sicrhau bod bron pob myfyriwr yn y fan honno sy'n medru uh, astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn gwneud hynny i ryw raddau neu gilydd. Mae yna waith i wneud i gynyddu Faint o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg? Faint, pa ganran o'r cwrs? Ac fel y gwelwch chi o'r, o'r, o'r, o'r, o'r ffigurau yma, mae'r ma, ma, ma niferoedd yn y gwahanol brif, brifysgolion yn amrywio. Fe nodwyd rhai targedau i'r coleg pan gafodd ei sefydlu o ran beth oedd angen ei wneud i gynyddu'r niferoedd. Dwi'n falch i ddweud ein bod ni wedi cyrraedd y targedau yna. Credu allai ddweud hefyd nad yw'n hollol siŵr ar ba sail y cafon nhw'i gosod. Um, ond, uh, a dyna mae'n bwysig, a dyna mae'n dda iawn, iawn i weld uh, bod y drafodaeth nawr ar gyfer y cyfnod nesaf yn seiliedig ar gynllunio llawer mwy ystyrlon o ran targedau. Ond beth bynnag am hynny, dyn ni'n mynd i gyrraedd y targedau yma, dwi'n hyderus iawn o hynny. Um, ond fe welwn ni um, niferoedd yn astudio 5 credyd. Nawr, dyma y niferoedd sy'n astudio rhywbeth trwy gyfrwng Gymraeg. Pump, mae, mae e, bob blwyddyn mae fyfyriwr yn gyffredinol yn astudio 100 ag ugen o gredydau. Felly dyma faint, mae'r mae bobl yma, maen nhw'n gwneud rhywfaint. Um, falle bod nhw'n gwneud llawer yn fwy, maen nhw'n gwneud o leia, uh, o leia pump credyd. Mae yna gynnydd wedi bod yn fanna. Ond i fi, mae hwn yn llawer pwysicach sef y nifer sydd yn astudio deugen credyd. Hynny yw, maen nhw'n astudio o leia dreian o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. A wna i ddweud rhywbeth yn y funud am yr, y meysydd yna le mae'r cynnydd mwyaf yn, uh, arwyl cael wedi bod o ran astudio deugen credit. Nodi hefyd uh, ble mae'r siaradwyr Cymraeg uh, yn y gwahanol uh, brifysgolion. Um, a un peth sy'n ddiddorol iawn oddi wrth yr, uh, edrych ar yr, uh, uh, uh, uh, y cylch yma, uh, y glas gole yn fanna, ydy Prifysgol De Cymru. A um, dydy'r niferoedd sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn Prifysgol De Cymru ar hyn o bryd ddim yn uchel. Dyma y, y, y siaradwyr Cymraeg ydy'r rhain, nid y rhai sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Um, a mae, mae, mae, mae, a dyn ni'n ei darn o waith ar hyn o bryd i geisio uh, gwybod mwy am y, y garfan sylweddol yna. Ond mae bron yn anochel, mae pobl ydyn nhw sydd wedi bod drwy addysg gynradd, O bosib addysg uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg, ond sydd bellach efallai yn ddi-hyder, neu dyw'r ddarpariaeth ddim ar gael iddyn nhw. Ond dyma rai o'r mannau lle mae yna gyfleoedd yn ystod y cyfnod nesaf. A dyna pan dwi'n sôn am gynllunio strategol, mae'n bosib bydd rhaid um, gwneud rhai penderfyniadau anodd ynglyn â ble i flaenoriaethu buddsoddiad yn y dyfodol. A um, mae'r um, diagram yma yn dangos ble mae'r myfyrwyr ar hyn o bryd sy'n astudio trwy gyfrwng Gymraeg o ran meysydd pwnc A, a fel y gwelwch chi, mae'r mwyafrif, mae dros hanner y myfyrwyr yn dal i fod uh, naill llai y maes y celfyddydau deniaethau neu y maes addysg. Felly mae yna le i lle, lle mae'r cynnydd yna'n mynd i allu cael ei sicrhau i raddau helaeth yn y meysydd eraill? Er bod addysg yn mynd i fod yn bwysig a fforddi athrawon yn benodol, wrth gwrs, yn mynd i fod yn bwysig hefyd uh, yn ystod y cyfnod uh, uh, uh, cynllunio a gweithredu'r strategaeth genedlaethol newydd. Ond dyma rai o'r enghreifftiau lle mae yna um, niferoedd uh, cynnydd wedi bod, felly o ran niferoedd. Uh, busnes a reolaeth, na ddim enwi rhai o'r sefydliadau yn fan hyn, mae rhai o'n chi'n gwybod amdanyn nhw, mae yna wybodaeth yn adroddiad blynyddol y coleg am rhai o'r enghreifftiau penodol. Ond busnes a reolaeth, amaeth a'r amgylchedd, y gyfraith, a mae dyn ni clywed neithiwr a mae camau breision ac areth Sir David Lloyd Jones yn neithiwr. Mae Rathro Thomas Watkin ac eraill wedi bod yn amlwg iawn braf bod Keith Bush yma gyda ni hefyd, sydd wedi bod yn cyfrannu at y datblygiadau yma yn ystod y flwyddyn neu ddwy ddiwetha'. Nyrsio yn faes lle mae yna gynnydd wedi bod, ffiseg a mathemateg, seicoleg, astudiaethau chwaraeon. Na i dorri beth wedes i nawr, astudiaethau chwaraeon, enghraifft dda iawn. Ddeng mlynedd yn ôl, Ysgol Chwaraeon Prifysgol Metropolitan Caerdydd Doedd yna bron neb yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, er bod yna niferoedd mawr iawn o fyfyrwyr yno. Mae hwnna wedi drawsnewid yn llwyr um, erbyn hyn. I'r fath raddau, dwi'n gwybod Daniel Tipley di yma, ond um, mae ma, ma nhw mor llwyddiannus Uh, maen nhw bron mewn sefyllfa lle fydd dim modd rhoi ysgol yr ieithau i'r myfyrwyr yn y dyfodol gan bod cymaint ohonyn nhw. Ond llwyddiant penodol iawn uh, yn, yn y fan honno. A wedyn, um, mae'r diagram yma yn fyr yn dangos uh, y niferoedd staff sydd yn addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae'r mae prifysgolion mewn sefyllfa um, i um, uh, gyfrannu at ddatblygiad uh, yn ystod y blynyddoedd nesaf, ond mae yna ffactorau i fynd i'r afel â nhw o hyd o ran sicrhau bod myfyrwyr yn dilyn y ddarpariaeth sydd bellach ar gael. Nawr, na i symud ymlaen wedyn i orffen gyda rhai sylwadau ar faes iechyd a gofal yn benodol, gan nodi, mae nghydweithiwr Dafydd Tristan fydde wedi, wedi sôn am hyn. Ond be dwi am wneud fan hyn yn fyr ydy jyst i, i ddangos sut ydyn ni yn rhoi ar waith yn y maes yma y math o gynlluniau strategaethau sydd gynnon ni mewn meysydd eraill. A dyn ni'n hoffi meddwl yn bod ni yn addasu ein cynlluniau i anghenion penodol meysydd arbennig. Yn y maes yma, y mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg o ran hyfforddiant yn y prifysgolion yn hanesyddol yn isel, heblaw y maes nyrsio yn benodol ym Mhrifysgol Bangor. Gyffredinol, dy'r hyfforddiant sydd ar gael i'r gweithlu iechyd ddim wedi bod ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n meddwl, Iestyn, mae'r ma, ma un heriau'n wir yn y sector addysg bellach ac ôl 16 hefyd. Yym, mae 'na gyf- gy- ma', a wedyn, ma' 'na gymhlethdodau penodol yn fan hyn hefyd, wna i ddim mynd fewn iddyn nhw nawr, ond ma' ma' 'na gymhlethdodau oherwydd bod yr yr y rheoleiddio, hynny yw cynnwys y cyrsiau yn cael ei benderfynu gan gyrff sydd eu lleoli tu allan i Gymru yn gyffredinol, a ma' 'na gymhlethdodau cyllido hefyd yy o ran sut y mae yym niferoedd yy myfyrwyr neu hyfforddeion yn cael eu comisiynu yn rhai yn rhai o'r meysydd hyn. Ond un peth nad oes angen dweud rhyw lawer amdano o gwbl ydy pam fod hwn yn bwysig, a mae hyn wedi cael ei ddweud gymaint o weithiau yn barod y bore yma. Pan da ni'n sôn am ofal, ynde, fel sydd wedi cael ei ddweud yn barod, dyn ni ddim yn sôn um, am, um, uh, am, am hawliau yn unig, dyn ni'n sôn am anghenion pobl. Ond, ynde ni, dyn ni'n sôn am, mae gennym ni gyd, dwi'n credu, um, sydd yn, yn, yn atheulu uh, sydd uh, yn, yn Gymru Cymraeg, mi fedren ni adrodd rhyw hanesyn uh, perthnasol yn yr achos yma. Na i ddim, na i ddim uh, gwneud hynny, ond mi allwn ni, yn sicr. Ond mae'n ar aruthrol o bwysig. Um, mae gofal Mae'n fwy na mater o egwyddor ac o hawl. Mae'n angen, yn dydy, o ran y claf. Wedi dweud hynny, mae angen mynd i'r afael â hyn drwy gynllunio, ac felly mae gan y Coleg bellach nifer o gynlluniau ar waith oddi fewn i'r maes ehangach, y maes nyrsio, Datblygu darpariaeth mewn sefydliadau ar draws Cymru, meddygaeth, gweithio'n benodol gyda'r Ysgol Feddygol yn yr Ysgol Caerdydd ond hefyd Abertawe ac o bosib yn y dyfodol ym Mangor hefyd. A mae yna gamau breision wedi cael ei wneud yn, yn, yn, ym maes meddygaeth. Fydd rhai ohonoch chi sydd wedi gweld y raglen gyfres S4C y llynedd, mae hynny yn deillio yn rhannol yn sicr o fuddsoddiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Gwaith cymdeithasol, da ni wedi bod yn gweithio gyda'r Cyngor Gofal, a fe da ni teyrnged yn fan hyn i, i Rhian Hughes Williams ar y gwaith arloesol oedd wedi wneud fel Prif Weithredwr Cyngor Gofal i sicrhau cydnabyddiaeth yn y maes yna i bwysigrwydd cynllunio yn y Gymraeg ac hefyd y proffesiynau iechyd ehangach hynny um, yn optometreg, yn ddeintyddiaeth um, ac yn y blaen. Sut dŷn ni yn symud ymlaen? Yn draddodiadol, ym maes iechyd a gofal, y tuedd oedd i ganolbwyntio ar ymwybyddiaeth a sicrhau bod y sawl sy'n gweithio yn y maes yn ymwybodol o bwysigrwydd neu o fodolaeth o bosib y cyd-destun Cymraeg a dwyieithog. Ond dydy hynna ddim mewn gwirionedd yn ddigon. Mae angen mynd ti... Dydy hwnna ddim yn darparu uh, y gofal. Um, ac felly, um, dyn ni yn symud ymlaen um, i ddatblygu uh, y cam nesaf, bod gan y gweithlu y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ac lle mae hynny'n bosib cyflwyno darpariaeth arbenigol o ran yr hyfforddiant i hun trwy gyfrwng y Gymraeg, ac all hwnna gynnwys hefyd sicrhau meddygon sydd yn hyfforddi, sydd yn medru gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, i gael eu lleoli mewn rhannau o Gymru lle mae hynny yn ymarferol bosib wrth iddyn nhw um, gymhwyso ac yn y blaen. A mae hwnna'n, yn, yn, yn, rhai o'r pethau yma, dyn nhw ddim wedi bod yn digwydd uh, yn, yn, yn strwythurol yn, yn, yn y gorffennol. Rhai o'r datblygiadau sydd wedi cyfrannu at hyn, darlithyddiaethau newydd, nifer o'r rheina, tua deg i bymtheg o ddarlithiaethau, cyrsiau newydd, darpariaeth newydd, Recriwtio myfyrwyr, gweithio er enghraifft gyda'r Ysgol Feddygol yng Nghaerdydd i sicrhau bod pob um, myfyriwr sy'n ymgeisio am le yn y fan honno sydd yn medru'r Gymraeg yn ymwybodol o ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Um, a mae hwnna, gobeithio, wedi cynnyddu'r nifer sydd wedi ymgeisio, ac yn sicr eleni, mae'n dda gallu adrodd bod yna gynnydd yn y nifer o Gymru Cymraeg, neu o, o, o siaradwyr Cymraeg, dylen ni ddweud, siaradwyr Cymraeg sydd yn, yn mynd i, i, i, i Brifysgol Caerdydd i astudio meddygaeth. Um, y caia, y mwc, dwi'n gwybod si Lowri, o ti'n meddwl Lowri'n dal yma, Lowri nath fathu'r term caia, cwrs anferthol Beth oedd e? Ie, yeah, dyna ni. Cwrs anferthol agored, ie? Yeah? Yym, beth bynnag, y y MOOC Cymraeg, yr un cynta' yn y Gymraeg ym maes yy gwaith cymdeithasol, 200 o fyfyrwyr bellach yy wedi wedi i gwblhau hwnnw. Yym, ap yy cafodd 'i ddarparu gan yy a'i ddatblygu gan yy Brifysgol yn Abertawe, a hefyd cydweithio gyda'r Llywodraeth i weithredu eu strategaeth nhw mwy na geiriau, a strategaeth sydd wedi henwi yn hynod addas, mae'n siŵr. A dyma ni rhai o'r canlyniadau. Dros 200 o myfyrwyr nyrsio bellach yn, yn, yn, yn astudio rhan o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, 20 o fyfyrwyr ym maes meddygaeth, hanner cant ym maes gwaith cymdeithasol, ddarpariaeth ym Mhrifysgol Bangor yn benodol, 200 fel o'n i'n dweud, wedi cofrestru ar y caeau sydd yn agored i unrhyw un. Ac felly, ym maes iechyd a gofal yn benodol, fel enghraifft o'r math o beth sydd ar waith, y mae'r coleg eisioes gobeithio yn gwneud camau breision. Y cam nesaf ydy sicrhau, a dyma falle hwn yn berthnasol iawn, Os ydy y gobeithion ynglŷn â'r miliwn siaradwyr i gael eu, i gael eu cyflawni, mae angen sicrhau gydag unrhyw ddatblygiadau newydd, heb sôn am geisio dylanwadu ar strwythurau sy'n bodoli'n barod, ond unrhyw ddatblygiadau newydd, bod y Gymraeg ac ystyriaethau'r Gymraeg yng nghanol y cynllunio. Mae hynny'n wir am y newidiadau maes hyfforddi athrawon, mae e hefyd yn wir am y newidiadau maes iechyd ac addysg iechyd. Mae yna gorff newydd yn dod i fodolaeth y flwyddyn nesaf, Addysg Iechyd Cymru a fydd yn gyfrifol am oruchwylio hyfforddiant yn y meysydd hyn, a dwi'n credu mae'n deg dweud nid bob amser y mae'r cyrff sy'n bodoli ar hyn o bryd ac y fydd yn cael ei llyncu fewn i'r corff newydd yma, nid, nid, nid, nid ym mhob achos y maen nhw wedi rhoi ystyriaeth i'r Gymraeg. Uh, felly, um, dyna, mae ma, ma, ma hwnna'n yn her i bawb sydd yn ymhel â hyn. um, sicrhau, uh, os ydy y newid yn mynd i ddigwydd, bod yna newid strwythurol. Dwi'n ddim o reidrwydd yn ddigon, na di, ond y mae e uh, yn, yn, yn, yn allweddol. Felly, um, i gloi, um, mae cynllunio yn allwedd. Um, ydy mae'r corff, mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff sy'n darparu grantiau, yn darparu cyllid. Ond fyswn i'n hoffi meddwl ein bod ni hefyd yn gorff sydd yn cynllunio, sydd yn adnabod pwysigrwydd gosod cynlluniau yn eu lle, ond hefyd yn gorff sydd yn mynd yn amlwg, dwi'n meddwl, ar ôl gwrando ar Jeremy y bore yma, yn mynd i orfod hefyd ystyried sut i fynd i afael â'r ffrithiant yma sydd yn y, y, y, y tensiynau yma, a'r heriau yma o ran beth sy'n gyrru dewisiadau

Wel, diolch yn fawr iawn. Um, coleg, fel ddudus i ar dechrau, Coleg Cymraeg Cenedlaethol sefydlwyd yn 2011, felly mae o'n rhyfeddol um, o'r siartiau'r mapiau yna, be di'r cynnydd gwirioneddol Mae Doctor Ioan Mathews di gallu ddangos a'i rannu fo ni. Mae yna amser i ryw un neu ddau ar y mwyaf gwestiwn. Dwi'n yn gwybod os na rhywun eisiau holi. Un yn fan hyn, gawn ni feicroffon um, i fanna.

Beth 'yn ni'n clywed fel yym cymdeithas yw yym ma' ma' be' beth m- beth ma' awdurdode lleol y Bwrdd Iechyd isie gweld yw'r canlyniade i'r claf ac i'r defnyddiwr gwis- gwasanaeth, y canlyniade iechyd a daioni. Felly, cwestiwn yw, o's tystiolaeth ar hyn o bryd i ddangos bod y darpariaeth 'na wedi arwain at mwy o canlyniadau positif i cleifion, os na yw'r ateb ym, fydd hynny'n digwydd, a ai chi fel coleg fydd yn gyfrifol am wneud y gwaith ymchwil 'na, neu yfe'r Gwasanaeth Iechyd neu Llywodraeth Cymru? Rhywun ymlaen? Ydy e? Iawn. Yym. Yn fyr, dwi'n credu ein rhan ni yn y cylch, os mynni di, yw yym sicrhau bod yna gynnydd yn nifer yr ymarferwyr a'r gweithwyr sydd yn gallu darparu'r gwasanaeth, y gefnogaeth, y gofal drwy gyfrwng y Gymraeg. Yym m- mae 'na yym eraill sy'n llawer mwy cymwys i allu gwneud yr ymchwil arbenigol ar lawr gwlad, ynde. Yym, ond yn nealltwriaeth i o'r hyn dw i wedi ddarllen ac yn ymwybodol ohono fe, yw bod yna dystiolaeth yn bodoli ac yn sicr barn gref yn bodoli yn y proffesiwn yy bod yym darparu y gofal yy yn newis iaith rhywun sydd angen cefnogaeth yn, yn bwysig a bod hyn yn rhywbeth, er enghraifft dyweder ym maes yym gofal cymdeithasol, dyw e ddim, mae wedi bod yn fwy posib mewn rhai rhannau o Gymru nag eraill yn y gorffennol. Felly ma' ma'n rôl ni yn yy fel fel coleg yym yn yn yn yn y darlun mawr, gweithio gyda phartneriaid, ond ein prif yym gyfrifoldeb ni fydden ni'n tybio yy ydy s- s- ceisio sicrhau bod cynifer o bobl yn cael ei hyfforddi i allu gweithio ar wahanol lefelau drwy gyfrwng Gymraeg. Iawn, diolch yn fawr. Mi gyma un cwestiwn arall o'r canol yn fan hyn, Lowri.

provision across non-traditional strands or thematic areas, to what extent does workforce planning in the public sector inform those choices? Mae hwnna'n gwestiwn hynod, hynod o amserol. Um, Mae'r graddau yma'r Gymraeg wedi bod yn ystyriaeth o ran cynllunio gweithlu uh, yn y sector cyhoeddus, um, heb sôn am, am sectorau eraill, wedi amrywio'n fawr yng Nghymru. Yym a dyna pam wi'n awgrymu efallai mae 'na gyfle nawr gyda'r newidiadau ym maes iechyd a gofal er enghraifft, mae 'na gyfle gwirioneddol i roi ystyriaeth i hyn yn ystod y cyfnod y cyfnod nesaf. Ond yn sicr yym y mae ymateb i'r angen um, yn rhywbeth sydd angen rhoi blaenoriaeth iddo. Dyna pam yn ein cynllun academaidd newydd, heb fynd i ormod o fanylder, ond y meysydd sydd yn cael y lle blaenau uh, yn yr, um, y strategaeth honno, uh, ydy'r meysydd hynny lle mae yna fylchau, lle mae yna ddiffyg yn y gweithlu, ond i ryw raddau hefyd er mwyn adnabod beth ydy'r bylchau hynny, mae yna waith i wneud. Felly, dan ni'n mawr obeithio bod Llywodraeth Cymru a'r gweinidogion perthnasol yn mynd i... Dwi'n gwybod bod yna ystyriaeth yn cael ei roi i'r angen i wella cynllunio gweithlu yn gyffredinol, heb sôn am y Gymraeg, ond bydd yna ystyriaeth yn cael ei roi gynyddol yng nghyd-destun y strategaeth newydd i'r thema yma. Felly, diolch yn fawr, Dona, am y cwestiwn. Ie, diolch yn fawr.